Helo, croeso nôl i Minecraft Cymraeg, a heddiw, chos hwn di um, penod degfed fi, dwi am chwarae tipyn o gema ar Mineplex, ac dwi efo un o subscribers fi fe ma, ac ella mae eisiau deud bath. Helo, helo, um, mae, dwi'n meddwl bod fideos o wain yn rili really da, maen nhw'n um, rili really cool, ac yn um, entertaining iawn. A, nôl i Owain rŵan. Okay, so, dwi wedi prynu peth ar hwn, sy'n eich gallu dewis unrhyw peth. So, dwi am chwarae arcade mix game, sy'n eich chi chwarae llawer o gemau ar ôl y gilydd a mond i torri. So, dwi'n mynd ar un arall. Oce, dyn nhw'n cael y super spliff. A rhwng dych gorfod torri'r blocio dan pobl. Ac os da chi yn torri nhw, da chi'n gael hynger chi yn ôl. Da chi gweld, dwi'n clicio'r bar hynger. So, dwi'n defnyddio bwa saeth fi, seithio fo, tro yma. So, da chi gorfod hynna, a da chi gorfod hitio pobl off o stwff. So, dwi'n mynd i mewn i'r gêm yn deg eiliad dwan. So, gadael o llwytho. Oce, okay, so mae'r gêm wedi cychwyn. Ac dwi efo syniad, dwi am hitio pawb off, chos dwi'n recordio. Dwi am torri blocs am nhw'n mynd i ffwrdd. Oh. Ac dwi wedi marw. Sorry am hynna. Dwi just yn ddim yn dda. So dim mynd yn ôl ar arcade a chwara Snake. So dwi ar hwn. Ella ydych chi chwara hwn o blaen ar iPhone. Be' dach chi'n gwneud ydi dach chi A'r dafad? Yn chwarae rhedag rownd y lle a dim hitio defaid pobl eraill neu 'dach chi allan. Ac os 'dach chi'n hitio def- dafad eich hun, 'dach chi allan. So nes i ddim deutha chi eto ond dwi am neud yr pennod yma tim bach mwy hwy- hir achos pennod degfed fi cofiwch. So mae yna 22 eiliad. So Dwi am disgwl yn tŷ yma. So, deg eiliad. Gadael i fo llwytho. Ac... Oce, okay, mae wedi cychwyn. Ag mae yna can. Weird. So, dwi wedi dewis peth, so os da chi'n clicio ar ochr dde llygoden, da chi yn mynd fatha mae neb yn gallu mynd torri chi, so da chi ddim allan. Dwi mond efo dau o hynna, ag... Dwi allan. Ok, dwi am chwarae Hunger Games ar hwn. So, tro ma dwi am trio neud o yn well na'r Hunger Games arall. So, dwi am ffeindio lle Hunger Games fe ma. Dwi'n mynd i mewn. Ag ma' 'na rwbath yn bod efo hwn so dwi jst am neud hyn. Ond 'di o ddim yn gweithio. So dwi am neu' hynna eto, ar hwn, dewis run ail. Oce, so ma' hwn yn gweithio. Ag ar hwn, dwi am dewis... Um, lle mae o? Ah, dim dewis night. Os da chi'n blocio, da chi hitio pobol. Dyna beth o. So, dim cychwyn hwn. Okay. Dwi am rhedeg ffwrdd o, na, dim gofyn mynd am fyna. Okay. O... Gosh. Si ddim yn gael dim byd. Beth sy'n rhaid gael chest, neu keys, gyna, sori. Cael mae'n mynd. Ok, so dwi wedi gael cleddyf air. Da iawn.

Mm. Oh, na! Oh, damiau. Get yn ôl i y waith. Oce, okay, so dwi'n ôl. Ac di am chwarae game arall, ond di ddim am chwarae Hunger Games on. Di am chwarae Super Smash Mobs. Ac mae hwn yn, yn rili really dda. Dwi newydd bod yn rwbath dwi'm isio. A nes i anghofio dysgu chi be' o' chi gor'o' sgwennu mewn so dysgu chi ŵan. So dyna be' 'dych yn sgwennu mewn i ga'l o sori nes i ddim dangos i chi tro olaf. So hwn yn fyma 'dych yn sgwennu mewn i ga'l o. So dwi am mynd arno fo eto a wedyn deud Super Smash Mobs. Diom dewis lle sydd yn gweithio. So, Super Smash Mobs. Ac trio ffeindio lle sy'n gweithio. Ella na i wneud hyn i ffwrdd o'r camera, achos mae'n cymryd hir. Tyd am... O, iawn. Ce, so dwi am bod yn dyn eira. No, yn gallu City Pereira yn neud um, llawr o rhew. So mae hwn di'n gorau fi. So, dim yn chwarae fel di'n ei ra, ac un eiliad. Ce, Super Smash Mobs fy yma. Ffwrdd â ni. Ce, so... Ysdi hedfan yma? Dwi'n gallu seithi pelira a neud rhew, ond chi ddim neud hwnna'n gywir. So dwi am cael ymlaen seithi pelira yn nhw, a dim mynd i lladd nhw. Dwi'n iawn neud peth rhew. Ag marw fyna. Dwi am trio lladd rhywun sydd heb di marw. Okay. Fi am mynd am fo. Yes, ges i fo. Oce. Dwi'n mynd am rhywun arall rwan. Ag marw. So. Mynd fyny fy ma. Titio fo. Sgerbwd. Sonny Joss. Okay, dwi'n gael yr person yma. Dwi'n gyffeithio ffordd yn ôl i fyny'n gyflym. Ond dwi'n methu ffeind yn, so... Dwi ar bywyd olaf i. Okay, so Frozen Cube dwi'n mynd am. Dyma. Oh. Ah! Okay, diolch chwarae gêm arall o hwn. So, chwarae fe eto. Yn fyma, ond mae hwnna di torri. So, gobeithio wneud hwnna gael ei trwsio rhywbryd, os di o ddim yn dda. Ca, tro ma, di am dewis yr Enderman. So, mae o gallu cario fyny blocs, ac

Wow! Na! Wow, dwi'n mor rhywbeth am gem ma. Ah.

Oce, so dwi nôl. Ac dwi am chwarae Hunger Games. So, dwi yn neidio mewn i gêm. Oce. Dwi'n mynd i'r night, fatha dwi'n fel arfer. Oce. A just disgwyl i fod dod. So, deg eiliad o'n. Ac, di am cael yma'n mynd. O, am yna deg eiliad. So, di am neud off yma. Just a disgwyl. So, deg eiliad. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Dwi am mynd i ffwrdd. Dwi am mynd dros y bont yna. Ac ar ôl hwn, fes ni'n dweud mae'n adigon am heddiw. So, dwi am mynd lawr fyma. A, cysg. Reit, efo na. So, dim gael hwn. Dim gael trwsus lledr. So, cysg arall. Bwa. Dwi heb di marw eto. Oce, dim cael yma mynd. Ac dwi wedi marw, so dim gael un gêm arall. Oedd hwnna heb di mynd am hynna hir. So, un gêm o survival games, a wedyn mae hynna'n digon. Oce, dewis night. Pimp eiliad o'n. Okay. O, oh, ddim wedi canol tro yma. Okay, dwi efo bwyll. Mae hwn yn cweit dda. O na, dwi'n ddim yn lle dda. Mae yna rhew yn fy mas o gallu lladd chi. Mae cyflymder fi di mynd. Cysg. Porc sydd yn fyna. A cys garall. O, just cawl. Fi'n gael cys gyna yn barod. Mae person yn fyma. Eisiau dwi'n gallu cymryd nhw. Yes, un person. Ie, mynd i mewn i fy mod jyst i gweld mae yna cysg, oes. Helmed, lletr. Okay. Oh. Oh,

trio ffeindio fo am lle bynnag fo mynd i. So, mae ni fy ma. Ti'n sefyll ar rhywbeth? Okay. Dwi'n gweld person. Dim yn gweld fi, dim yn gweld fi. O na! Yes! Oce. Mae'r cawl yma yn yr stwff chi dych bell gweld. Mae di rhoi adfwynio i fi. So, di o bita'r porc ma. Oce. Okay. Trio ffidio mwy o bobl. Ac mae o cist So Nes i disgyn y dŵr Tro na Yn trio ffeindio ffordd allan o'r dŵr ma Oce Y diwedd e fyna So Dwi Am ffeindio ffordd Oce dwi wedi Dwi angen mynd o yma wan. Cysg, fyna. Oedd hwnna'n tipyn bach o anodd i gweld, ond lwcus nes i gweld o. So, mynd fyny fy ma.